Ikwara Mogajwang. Ma www.katunja.co.katunja town. Millionaire.
Yes. We are here.
Waonge ga.
But one car wadwa ni mondo wa discuss gimoro achiel ma very strong. Wadwa wacho weche ma ok udwaga winjo. Yeah.
Tie weche moko mu- muwuondoru. Ne Then nitie gik moko ma bende jopiny pok owinjo, especially koro kuomi. Uh, in kaka boss Jagingo, we uwuondoru wan gi gik mang'eny ma onego bed ni wadiscuss. ringi ringi ni Uh, ok wadwa yawo sava sava mano sawa. i ma ok sava miluongo ni Raila Wuonyalego nyakwaka
Koro mano Raila ema koro yawno. Ni Raila nyakwa ka. Raila okuongo. An ing'e ni kata boss pok odonjo, miya ogo mago mana mana Raila. Podi pod pod amanyo ni Raila. An pod- adwa rwakora machal nade mondo adhi kama Raila nitie. Yes. Aluwa. Idwa rwakori machal nade mondo Raila o- orikogo na e siri.
Okay, kapok wadhi mabor.
Yeah. Mm, uh, nitiere gima ninyisa.
Ineno ka nyisi. Baneno.
Oko ikwong inyisa baneno. Eh. Koro mano is the first topic bara ni mondo mi wawuo kuom. Eh. Ere kaka ni okay, kwong imiya ne certificate. Uh, ninyi kwa Ramoga Juang tafadhali, ma iluongo ni Boss Jagingo. www.katu yeah mother Ah.
mother mother the former mother yeah former mother Eh, wacho ni there's a day manotere osiptal kanotere osiptal kobedo matuo ok kabedo matuo kosenega Koro okwongo negi. Eh, because death summary which means no say nega.
Koro this is death summary ok ang'e ni ma gini ogolo kanye but kineno gimoro amora ok ang'eyo kata kobedo gima obedo printed somewhere else kata ka ng'o motimore Ondike ya baba.
Mo sign. I don't know but uh, obedo saint en mani koro ing'e ni gini ing'e ni gini onge gine onge amudi mar jo kenyatta Tapiny letterhead mar Kenyatta to en. ma gima inyalo nini ma gima inyalo gine Gik inyalo mondik gi P A D kiang'o 6 kiang'o mago tang'o. Ah, ah, donge mawacho ineno mae ma gima inyalo kata in owuon idhi e Los. cyber Iloso. tiloso kino wuon Koro nikech witness doneno dog ko noloso. onge sign
Sign nitie lakini sign onge ka onge signature onge- onge nitie, onge rubber sign stamp. no signature to ok wanyal recommend gima wadwaro en amuri sign ma mi- migoyo ni i mawacho ni yawa koro ma gima osetimore kama Koro tarik gima dwa ni wa- wa- watim investigation Mm. tarik piero ariyo gachiel novemba Ne en tarik ah, piero ariyo gachiel novemba Novemba to ndike 2019 i to ndike to yud ni case Mm. ma iluongo ni death summary i i- date of admission ne en tarik piero ariyo gachiel November 2019 and then death of the discharge nobedo tarik 23 November 2019. Koro ere kaka gini notimore nikech wachane mokwongo kapok asomo gini. Ere kaka ipenja to amene. Dong ma in owuon. Eh, to in kituo ka in owuon. Mm. In ing'e jok ma timo gigeni. Ah, ing'eyo.
Mm.
Dongo ondik nyaka ward number. Ward number 8. Joma bedo ward number 8 gin joma nade?
clinic ward number 8 ok ang'eyo mano akia koro before wadhi kata father kia ang'o father and but father. ng'eni ma, ma ok lwet daktari Ere ng'ama kaka- nondiko gini ipenja ka na na e ward ah na wuon which means ne nitie gima iluongo ni magodhago wachane ni magodhagodha Mm, ng'ato anena magodho agodhano but ing'e ni gima gimomiyo koro ah, chuna nyaka penji en niya iri kaka nayudo baruani to ng'ama nondiko barua gi- ni ayudo ka koro osegik sama koro adwaro ng'eyo gima timore e ngimana to ng'ama nondiko gigi nikech oonge gi amuri mar kenyatta oonge gi nini Ng'ama- Ng'ama star. ng'ama nondiko matiende gini en samoro gima udhi to kawe cyber
Dr. Si- Silas Mudoma. Kijana anakuandika.
Yeye Dr. Silas mano is the same same writings man ka ma Eh. pod ok wanyal believe ni mano Dr. Silas what happened
An adwa mana penjo, an jagingo. Ere kaka ifili kindiko ne ng'ato death summary? Ki- Death Ma bende summary. mae onge gi oonge gi sa nini oonge gi am oonge gi nini.
Eh, but ato kama nayude Mm. to Nyasaye nong'eyo. Nikech kayude documents na mag dhi manyo pesa. Mm. which means niya gini jogi noyudo maber pesa matiende ni ng'ato nodhi e cyber
ng'ato kuna mwenye alienda ng'a- kuna ng'a- mtu alienda kwa cyber ng'ato nodhi otudore gi ng'at mane wuondore ni daktari Aha, which means ni ng'ato norwako jampa mar daktari ma daktari ee ma Then- ko- iluongo niya Ah, ng'ano orwako jampa mar daktari aha. koserwako jampa ma daktari to gi gulugulu gi jomoko Mm. gulugulu Mm. ing'e gi agulu en gik mo- ma mondo gimoro donje iye gi thuon onyalo to Mm. winjo koro gitimo gimiluongo ni gulugulu Mm. to gisoyo gini eh? to ma ema oyudi nikech death summary An to pod angima. Luo jino nyalo bedo malit nyathi. Wamodhe pi yawa. So,
okay, Jagingo. Wadwa ni mondo wabed ane realistic, dong mondo wang'e ane the truth about your situation. There, there's a time iwinjo Eh, Awinji, awinji. mane iwe about eh, mano pi There's a time mane iwuoyo about uh, dola. Dong. We luongo nying ng'ato. Ah, dong an awacha wacha. Dong koro ma to gen gima ong'ere. Kata kong'ere Eh. to Mane yanyo dola e social media.
ok nayanye. Nawacho ne mana adiera. Adiera ji oluor. Mm. we donje gir ng'ato Okay, mano, mano, mano is my first question. The second is, Mm. uh, ka wawe mano, ji osebedo ka wacho ni Yama Boys jagingo, tipone nokwal, kia wi olokore. In ang'o minyalo Oh. wacho gino? wach nowacho nitie ng'ato mane watigo to nikech ne wang'iyo kabandwa mane powerful dhi low eh? koro wa decide ni to wadhi kajuoga to wawacho ni ajuoga gi be wuo ni Wuo ni- bandwa ni Mm. osebedo for long to pok wa- wacho weche mag ajuo koro wadhi ka jalemo to jalemo wacho ni gikelane uru tipou mondo wang'iane Mm. kopo ni nitie ng'ato otimonu gimoro marach Gimoro ng'ato nyalo kata Ee, piele. ng'ato nyalo kawo tiponi Mm. uchimne ne ng'ato kawo tiponi ng'ato kawo tiponi ma koro nawacho ni Meda meda gi thum moro midwa ni idwa. "Ah, ah, osiepna ka in e loya to in e loya onge ng'ama riambo mondo loya nikech loya penji niya inege nie ng'ama oneni koro nikech wan nonewa kama nwadhi kisebedo jatelo Eh, to kata odi kineno ka odi dhi marach kama koth goyigo nyaka ing'i kaka iso mm, koro ne wachako soko ot mm, wasoko ot to kwachopo kama iluongo ni turo suri mm, to jater koro onge
Koro meaning ni ne ok utundo kuma ne onego udhiye. Jatero lal, jatero lal.
Okay, mate ni mano no backfire. The second question, mm. nikech hapa ni kata joluo koro winjo gini sani. This is Low Lifestyle Show brought to you by Saloji Panora. Then uh, sec, uh, the next question is mm. sani juzi ka akene ne en kawuono mm. ni post uh, onyiti bim ni mai dhako why mi post mano why
nitie gima jo tanzania timo miluongo niya hmm? hmm.
kosi dwarore ni mondo iit in idwarore ni mondo mi maybe iit itag kata nying ng'ato kata iwach kata ni awa aluoji panona mi adakona mondo iitgo no no then why where, where?
nitie gima iluongo ni komedi Mm. mana kaka ng'ato nyalo dhi e tv Mm. to wuoyo kaka raila Mm. but marwago nyi to ok en personal Mm. en niya pi- No ng'ato- wala wala. ng'ato ok wawal ng'ato ka konyi onego bed niya josiasa mowero Mm. tek care donge Mm. To josiasa mowero miye gik miluongo niya, ndulu ndulu malwar. To ok miye Ere kaka koro en nobedo kanyo ma koro ichako obedo luongo nyinge? ok aluongo nyinge. Niluongo nyinge.
An gi video ni kae. We Miluongo we nyinge. we we ok aluongo.
Miluonge nyinge. Awacho ni onyi Eh. duokna chiega. Koro mano e gima adwa ni mondo wang'e. Koro dhako, Eh, dhako gi pesa chalre. chalre. samoro nonyi baga nikech ka nyono koro nyine bagi gi pesa ok gi pesa Eh. kuonde ma nyono dwaro nyo kagero ot to mugo kogero ot tamugo pok inyiero Ah, eri- ing'ene Gima- dhako Eh. kata jomoko no Da- iwacho ni dhako chal gi pesa is okay Ii, dhako. koro matin niya Ii. jaodi Eh. ing'e ni nipos kata niya nonyi onyi duokna jaoda dong Ah, koro na- oduokni pesani So the meaning of jaoda en duokna ngero. pesana En ngero.
ematiende ni duokna pesana Eh, duokna pesana, or duokna thumbena, or go thumbeni wena thumbena. Oor. Okay.
Iwacho ni go thumbe ni wena thum. Onyose kwali thum. Ah, mana busy. Mane iwacho ni u- podi donge. Okay. Ok ne podi.
Onyini gi pesa ni.
Eh, Eh?
ong'eyo. En go. Onyi. thum ma pok igolo mar wuon abila in gi pesano sawa ng'ama dwa chung' dandora cha iluongo ni wuon osiepnino nochuli onyiwe weroga thumbe ne ka ng'ato osekeloni kastam in be koro iluoro Eh? ni koro idwa dhi god idwa dhi dok mondo iwer ng'ano wer gitimno nawero jaki Jackie en ng'a? jaki en f- fan Yeah. en german Mm. koro nyi ochako chat kode Mm. We chat gi jok ma custom ng'ato. Niwer. Ne koro in bi dwa wer. Koro hii. Omera. Lui. Ing'e ni an akwero uga. Then king kiyudo problem. Ee, jagigo janeko. Neko nano. Tuo man go milanda no. Kaw idhi kode. Kata kura okak wuok kata onyu. Ing'e ni I want to tell you. weuru bedo joko moko ma irito ng'ato los ma kel micham kiseng'ok then koka iwacho ni ni "Eh, koro ng'ok ni dum Ah. koro ok awuo kata ku jathum moro amora kidwa ni ng'ok odumni Mm. madhie kong'o mok ing'iewo gi pesani then cham Koro chiemo. matiende jathum minyieo ne kong. ok ok awuoye jatho awacho niya Iwa- chiemo moro amora Mm. mok diet Mm, to your life mm. Iwerigo.
onyalo come out Ee. Mm. koro mano advice ee. en ma Mano advice. it- ok en ayany eh, it's okay. en advice Mm. Cham gima ing'iyogo pile pile.
Koro mane mane wuoche ma maromi miwero cha. To kara in kidi. No. Man man mane ngene part part 4 mar wuoche maromi. Mm. Nikech onge kaka inyalo wacho na luwo. Mm. Then iwacho no luwo. Then iwacho na luwo che motimo gino. Mm. Then ichak iwacho no luwo. then kwanyisi ni ndikane spelling mar aluoch gi Gi luoch. luoch Mm. Yudo popogore. yopogore
then luoch nitie Mm. atieno otieno then otieno atieno
Okay, so far Not so far, why do you another bulu? wawache Gini, gini se mule ndalo kabisa.
emomiyo adani mondo ikal ndalo mosegwarore mosekalo ndalo mokalogi Mm. mogwarore kinde mokalo mogwarore Eh, ji osebedo ka Owacho niya, ni ne ah, jagingo timo kare kama kama, kia jagingo go ng'ato, kia jagingo in owuon. Ha?
Mm, awinjo awinjo Nikech gik mapenjo to dwoko maler. Joma- In owuon.
Iran an an Iran koso wiye owilore.
Sama ing'iyo gima timo tibedo piny kiwuocha in ma wiyi owilore because gima ing'iyo ning'iye ni wiyi owilore Mm. to an to awacho mana gima awacho magi jok ma wacho negi huh? ok nyal dhi e kot mondo otweya sama ibedo piny Mm. kidiskas Boaz Jagingo Mm. tideko ne tich monego idhi ti mondo mi konyruok e ngimani ere ng'ama wiye oral Hmm?
Ah. Samoro seche moko ji neno kaka kirwakori kaka kawuono, itiyo otamba, chak iketo gima red ka, Koro ji penjore niya, ojama ni ne ok timre kamano. Koro What's apenji, up? koro apenji, Mm. wakati mane ok atimra kamano, gik mane ok atimrago kamano, nikech nitie wakati mane sime onge. Mm. Koro in kane sime onge, nineno jok mane timo gik.
But koro sani. Koro sani kineno gima atimo, Mm. ok ati, atimo gima an madwaro, atimo gima an mahero. Winjo? Machini ing'e gima itimo.
Kora penji ka tue ka wacho gini natimo akia natime go. Wuodha ne gini igol igol. Aya, Kara penji ka golo gigi te. Mm. Keto piny. Kora golo gigi te.
Kora iparo ni akia kuma agolo gi. Kora amiyi gi nie. Kawi bi tweri, in be koro tweri. Koro koro koro in in in in in owuon kata ka in gi para. Tweri kaka natwera. Twera.
Ko, eh, ma ji penjo niya koro kopo ni bed ni koro dong' ia twera Koro ine ka koro in iwuo nyaka wang'i. Ah, dong' koro iloso kaka ne mari cha
Which means niya, dong' atwera kaka nitweri but ma iketo kama gini konyi gang'o e ngimani
in sama ikete no, ikete nikech akete. Matiende uluongo copy paste. Dagi kawe ma, ma yelo. Dagi kawe gik ma ok atwerago.
Aa, in miwacho niya, natwe. Ok an ma wacho, in koro irwakori. koro ichalo ng'ama dhi wuoth. Nikech ichalo ng'ama obiro e oda to orwako lawa to ewe. Winjo, nikech an sama nawuok kata kaka nabiro, nang'e kaka plan, ne kaka koro iketo ma. kata yier wiyi ok nen
adwa ni mondo mi aluongi e show maber next week ma is ma live mondo wapenjo piny koro idwokri gi jopiny mondo We- nikech nitiere questions mang'eny nitiere penjo mang'eny ma jopiny go mondo mondo mi openj kik ipenja kik ipenja gimong'e ne First, ng'ama dwa penja penjono, Mm. kuong ipenjrie in owuon. Gik mipenjago, Mm. be nitie gima ose affect midwa ng'eyo mondo wakonyi? Or kata gik ma ose affect Boaz Jagingo midwa ng'eyo mondo ikonya. Nikech wan gi gimoro niya, hey, hey, hey, hey, hey, sani onge. we luwo dhoranga ng'ato kokweri ni we luw yo madhi dala ng'ato ha? Werigo.
en mong'eyo werigo kiseng'iewo pato tinyonogo kudho kudho kosechuoyi we ywakna Akala beche yot moloyo ku moloyo opato. In mibedo piny mondo miyi ng'ama miyi to golo kanye? In mirito mondo okelni ng'ama okeloni to golo kanye? Warning. winji sikia listen very careful mur wang'i ng'ong' wang'i nyier kotami dhi e odi mondo ine weri gi gir ng'ato mokisole we dhi e liel tidwaro chiemo ma ok isolo ni. mokisolo dhako mosiko ni ni Koro aru- weri gi ngima nyawadu weri dhako mosiko ni ni bebi wiya rach kone nodhi madhari
odhi olos ne wiye Alijikuwa na mboga juu anga. Eh, bwana mama mama kawuono pek malich. Oh, eh, it's okay. Ah, dwani mondo mi wabag budho maber kabisa kod boss eh, Jagingo. Point of Oh, correction. boss Jagingo. No. Ah. Kat- W. Okay, let me start from the leg. Wadwani mondo wabag budho maber kabisa kod www.kadunja.com

Eh, ndik ndik comment mari kanyo mondo ipenj Boaz gik midwa ni mondo mi penje 1 2 3 2 3 kopo ni maybe gik misewinjo kuome and all that ibiro ndike comment below Guonyruok chalre en mor mar chenya kuom bedo galo ji panora nikech nitiere gik moko ma jomoko ling'go to wuoche kadi to many maromi yeah to kata dhako bende kiyudo ma ok romi to many moro maromi kata dichuo bende inyalo manyo maromi nikech gimoro amora mok romi e ngimani ok bi konyi Yeah.
koro wago erokamano to bende wawachonu wawachuru adiera kapod wangima we dhi e liel tiwacho ni idhi gi dhogi nono dhogi gi barakoa Barakoa.
Nage dhoga nono. luok lweti Stay at home.
Vamas. Wabiro gine. Tuoche moko ne nitie mane iluongo ni kipindupindu. Ne gin tuoche mag Idwa lendo ba.
Ok wadwa lendo, wadwa wacho ni gik Ah. moko miluongo ni wuondruok thagruok gi sandruok opogore thank you so much aloji panoran it's okay We'll wind this show apa ni biro duogo ka mondo mi wawach gini kabi koro duogo maber. abiro biro to eh bas ibiro biro mondo wawach ne jopiny gini maber nikech eh, jomoko wacho niya bos jagingo nitie kaka en mar akia mara o mara o. Oran, bos jagingo wiye olokore